Kikwa Ramogi Ajwang' ageno ne winjo ka Bishop lero kanyo, watemo puonjre kaka kit Ramogi Ajwang' dwaro ka chike matayi kidhi golo dala. To a podi watemo luomo pek ma ng'ato nyalo betgo e dala. Ituomri kod pesani moro Koro idwa dhi golo dala tiyudo ka pek moko nitie. Awinjo kute ka ka jodongo gitemo tuomo kuondego kapo pek omaki yo minyalo luwo. Kwa Ramogi wasebet kwanyisou ni juogi sirikal yore nyaka wadile. Ineno ka bishop bende ochung' kodwa motegno manyiso ni weche Ramogi Ajwang'i gi weche Kristo en ena gimoro achiel. Nyasaye ema nomiwa gin mondo otawa. We wadile juogigo bondi diel kama tara kawero piny ma jaru. In gotongloni mo kawuono, koro ichano ni kiny igol dala. To ka kiny piny oru tiyudo ka pek nitie, kata kigol dala onge. Bang' mano wabiro duogo twak. Ero uru kamano kuom bet ka uneno Abila. Machiegni uru kendo nyikwa Ramogi Abila ka kama wapuonjre Luo kite gi timbegi, wang'igo dak thurwa wan chon gi dak ogandwa masani. Ageno nobondi diel kama taro dilo juoku maber. Nyikwa Ramogi Obondi podi nitie kendo en achiel kuom nyikwa Ramogi ma pod go thum nyatiti man gi uma. Ka in kod nyasi, kwa Ramogi moko oheroga penyo to ere ka adwa yudo Obondi. Namba Obondi en 0705 57 31 99 0705 57 31 99 in gi nyasi ihero weche meg Ramogi Ajwang' idwaro ng'ama dilonu juogi mano e namba Obondi kuom jogo mosebet ka penjo namba Obondi. Achiel kachiel nyikwa Ramogi wadok e twak ma wantie a wang'iyo chike matayo nyikwa Ramogi Ajwang' kagolo dala to kapok ka wachopo e chike a wang'iyo pek ma ng'ato nyalo betgo. Tuomri kod pesani moro kawuono ichano mar golo dala kiny iyudo ka pek moro odinoni kaka itim onge watemo luomo pekgi mondo ing'e kaka kit Ramogi Ajwang' ne luwogi. Nyakwa Tauko Got a wadhi dilo juogi ka weyi ka nitie pek moro miwacho ni juogi okeloni ma be nyalo mono ng'ato wuok goyo dala ken podi juogi okete kanyo kose amiyi Eh, wach wod- machielo. wod nyaka bilo ing'eyo ni pek go ging'eny mamoko gin kama Ra- ramogi ajwang' wacho ni ng'at magak ng'at ma onyuol magak bende bedo gi pek mar goyo dala ing'eyo ni gathni to koro ng'eny mamiyo ng'ato gak E, nitie joma onyuol ma gin rude nitie jok ma onyuol ma gin joma gat ma moro iluongo no- nokumu okumu ng'ama onyuol kumu E, nitiere jomoko minwang' konyuole en ng'at man kod ah, ng'ol moro ma iluongo kata ni ng'ama rakuom to ging'eng' gathgo ging'eng' Eh, mago be gin, gin gik ma man gi pek moko kanyo eh, ma moko to bende wanyalo mana wacho ni koro ng'ama oneno ka gik mwa- makwanogo chandogi to koro gigo ochunwa to wawach gigo eh, mondo wapimnigi kaka onego bed ni bet Eh, joma gathgo ng'eny nitie ng'ama iluongo kata ni Joma ochola bende ne nega nokwan kanyo. Eh, Koro gibro rango to gigo masin eh, mondo wapimnigi kaka ng'ama gath. Eh, Ng'ama gath en kata ng'ama onyuol kong'ol. Ong'ol kata iyo moro ne bade konchiel onge. Eh, Mago te gin jok magath. Koro nitie kaka gibende Kata sago dala no nitie weche. Kaka Ramogi ne tiyo kod. Eh. Yes.
To kod ng'at ma yudo pek nikech eh, janyuol ne otho to pok otiek weche mag eh, liel mar janyuol. Sawa. Eh, sawo go pok otim eh, min gi pod nikod ochola nikech pod ok otere. Mm. Eh, mano bende nitie gi pek mamako. Koro mago bende ginyalo mana go simu to wawuoyo. Erokamano nyakwata. Nkwara Mogajwang' ageno nuwinjo kanyo. Bishop awinjo ka nyakwata mulo wacho nitie nyikwara mogi moko modwa nogol dala tuomre gi pesane moro to koro pek mantie ni wuon notho to min gi otamre nok tere. Ne no ware. Kiani kanyo tinyalo wache.
e, ne wasewacho kinja yeah. chieng' moro ne nabiro kae ma awacho e, muma mar rapar mar chik yeah. piero ariyo gabich mm. matindo abich mm. rapar mar chik piero ariyo gabich matindo abich mm. mane ne atemo explain kendo nyiso oganda ramogi mm. ni ka dhako chuore oko to e libamba ma entiere no ondikie ndiko nyaka owadgi chuore mothono ema kawe matere kendo loke dhako kendo ka ginyuolo nyathi ma wuoyi to nyathino ibiro chake nying ng'ama otho cha mondo kar ng'ano kik lal. Akia naseduoki nikech ing'eno kinja ka idwa wacho ni nyathi dwa nogol dala wuodi dwa nogol dala to nyocha ne pok oteri matiende ni pok iloso dalano En Dala owacho no no- poko- owacho noware Yeah. ma en jatero kodwa e dala kanyo. kaeto ing'e ni Ka nyathine no osedhi bochuo bogone dala ang'e ni obiro luongo yore moro nikech donge nyocha ne chuore osetho koro wuon nyathi cha onge obiro luongo yore moro ni mondo odhi onyon ni nyathi dala kaeto en bende nikech yesu ne noseromo ok obiro chaka chaka wuoth to odhi e dalano dalano okethore okinja flat kendo dalano ok chak bed dala kendo dalano ji biro thoye marum tetetetete nikech chien nie dalano mar kode kata chola mo- ma mama no nyono go dala I koro mama no nyaka kuong los dalane ni mondik e ndiko mawacho cha koseloso dalane ma dalane obedo maber to koro eka ogonyo nyathine ni nya koro wuoda in koro dhi ged aselosra koni koro aber e to ka yeso romo kanyo to gidwokona adwoka wach ni ji osetho kacha borum Erokamano Bishop. Ikwara moga jwang'a geno nuwinjo kanyo oganda moko nitie modonjo e Kristo. to donje ma kong'e tiend gima Kristo en. Winjo ka bishop olero kanyo ni jaodi kotho bowacho kete ndiko ni muma oyie ni iwuori mowadgi jaodino okawi mondo ichung go od owadgi. Winjo ka bishop owacho nyaka kama ndikono nitie. Koro iti wacho ni Yesu oromo ok teri to muma ni bende kata kisomo ni ni kwara mogo tindo somo ng'e somo onge kuma ninene ka Yesu owuotho gi mon jopuonjre ne ne nachwo lilo Ni to koro iramo ni nindo gi Yesu. Ichier gi ichiew gi Yesu ma in Yesu ni gegi agega to chike ok idwa luwo. Koro Yesu ne chuori. Yesu ok nyal bedo chuori okinja. To muma mar Nyasaye. Ne nya- nyathi ing'eni ing'eni ya. Idwoka e wachni to wachni ne wasetieko. Chiwodi tin mwalo kacha cha. To chiwodi matin ma japsi higni piero ariyo gabich. Beno tin ga gi miniskirt ma. Yes, kendo nyathi ler kabisa. 25 years. To wuodi nyosetho, wuodi minyuolo nyosetho oweye ka en ja 25 years e gin na gi nyathi achiel seche moko weye kata gi ich mm. kaeto in nikech e koro yesu oromo iwacho e neno mm. asewinjo gi mang'eny asediko kata kuonde mang'eny mm. ni an nyamwalo an koro dalana ka in koro kawo mana yesu modog chuori in koro kawo mana yesu dala ka yesu ma koro rome nyathi matin ma ja 25 years to ndiko mar nyasaye to wacho ni kik uyie mondo ndik nying mond liete ma pok ochopo 60 years kata higni piero auchiel ei buma a kata e bug mond liete ondikie ndiko mar nyasaye koro mani iseketho eh, od wuodi Eh, ni kik nying mon ma pod kochopo higa piero auchiel Yes. kik ndik nyinggi e list mar mond liete Kitabu mar mond liete. nikech ginyalo kuodo wi Yes. ruoth nyasaye mano e kaka muma ondiko Erokamano jodongo, aneno ka koro eka duogi lwar kuomu. Eh, mano Ramogi Ajwang' bende ondike kaka kaka Rebni wacho ni Eh. gibe gindike no. Eh, Eh. Erokamano, nyikwa Ramogi Ajwang' ageno nuwinjo kanyo miyo ng'ama miyo. Ka hiki pok okalo piero auchiel to jaodi otho. Iwinjo ka muma odagi ni kik iyie mondo oketi nying i buk mar nying mond liete. Yaw yuori dago, Muma osiro mano, mondo yaw yoreni, kik liete bed e dala. Winjo ka Bishop osiemo kanyo kabisa. Nikech chike gi be Nyasaye mane omiwa mondo ota nyikwa Ramogi. Nyakwa Tao Kogot pek moro be manyalo mono nyakwa Ramogi Ajwang' goyo dala, oyudo pesa. To lowo mane wuongi ogoyo e dala no, mano e lowo ma koro gin go mogik. Onge kendo ka Muma wuongi disiemni. to pesa ma en go no be dak nyiew loan nikech loan tinde onge minyiewo siling aluf piero adek nyise nyikwa ramogi ni ka koro lowo giki dalau onge ko kama chielo gidak nadi dala
Eh, wodi nyaka bilo. yo giki aora Eh, wa- wang'iyo ko gik yaura. Eh. to iyudo pesani moro to iwacho ni in koro idwa go dala idwa go dala mionge gi kama igocho Mano pek kuom Eh, mano en pek koro onego bed ni iwacho mana ni pesani miyudono itim kod ohala mondo omedre inwang' kaka diyudgo kamoro matin mibende ing'iewo na mondo igoye dala Eh, nikech eh, Kama babani odakie nyaka koro tin ma onge kama odong' mibiro goche. To ka woru be dak ubedie ni ok uwuogie, to nimar un ga e tipo ma mare, ma nitiere gik ma dak itim e dalano mowinjre itimi bende, nikech be yawuoti dongoga ka to gibiro dwaro gedo. To koro ka gidwaro gedo to dala bende tin. Gibro, gibro gedo kanyo. Nyaka rang kamoro ma gibe gibro yudo gi gigedi. Koro emomiyo pesa miyudo miwacho ni in go cha. Non kaka inyalo kete kata e ohala moro mondo omedre ing'iew kodo kamoro machielo mondo ubi ugedi. Mano ing'e ni koro wawuoyo e gima sani. To sani no bende koro kata kochopo ni ji ok go dala nikech lowo to koro ero rumo mm. e, to koro gibro gero grofe ara to koro grofe gi manyalo lero nyakuo ramogi nikech mm. dala ramogi ajwang' malo gin ute jonyuol e. piny gin simbi mm. koro piny kaka ugere gorofe rito nyikwa ibro dok ka gidhi gedo kendo ka kwaro kicha ose gini timo nadi nikech e, mato gorofe ka ugero e dalau kaeri Eh, matiende ni kata mana wuoneni ama wuonu ogo- o- o- emogero grofa ka ing'e ni kwayo ema bro duogo donji rooms manyocha uh, kwargi odaki nikech ema nochikra mogi ne nyakwar ema dok e gunda dhi kudho mach nokwar mare koro ibro do- dhi mni room cha macha e gunda mar kwe room manyocha ninde cha Eh. Erokamano nyakwata. Ikwara moga jwange ni winjo kanyo matut.